Kienet laqgħa interessanti ħafna biex ingħatajna bħala sħab soċjali spjegazzjoni kemm bħala Gvern kif ukoll bħala tmexxija ta' Lil Malta, fil-fatt kien barra l-Prim Ministru kien hemm żewġ Ministri, Segretarju Parlamentari u t-tmexxija kollha ta' l-Enemalta flimkien ma' diversi inġiniera biex apparti li l-Gvern ta l-viżjoni tiegħu għall-enerġija u dwar it-tibdil fil-klima, Min-naħa tal-Enemalta tat ukoll x'ġara f'dawn l-aħħar snin fl-infurzar u tkabbir tad-distribuzzjoni tal-enerġija, is-substations ġodda, id-distribution centres li saru, t-tibdil tal-wires li qed isir, kif ukoll il-pjanijiet li għandha l-Enemalta biex tkompli ssaħħaħ il-grid tal-elettriku. Kellna preżentazzjoni ukoll min-naħa ta' Professur dwar it-tibdil fil-klima li qed iseħħ. Fil-fatt, waħda mill-punti li qajjimt jien huwa dwar il-United Nations Segretarju Ġenerali qal li issa għaddejna mill-global warming għall-global boiling u tkellimna l-impatt li kien hemm u x'affarijiet qed isiru biex fil-fatt kien bħala Sħab Soċjali flimkien mal-Gvern Qbilna dwar aċċelerazzjoni ta' fondi tal-Gvern biex iħaffef iżjed, ikompli ikabbar in-netwerk u jsaħħu iżjed minħabba d-domanda li kien hemm. Tajna spjega għax qed jiġri minħabba t-tibdil fil-klima iż-żieda fit-temperatura u mbagħad bħala sħab soċjali bdejna kulħadd beda jara l-punt di vista tiegħu. F'xi ħaġa li kien hemm konverġenza sħiħa kien hemm li l-isħab soċjali kollha rringrazzjaw lill-ħaddiema tal-Enemalta dwar l-isforz enormi li qed isir, kemm li sar fil-passat kif li qed isir issa f'dan il-mument biex jagħtu d-dawl lil kulħadd u jkomplu jsaħħu d-distribuzzjoni. Iddiskutejna dwar il-tibdil fil-klima u dwar kif qed jinbidlu l-affarijiet li dak li qabel ma kienx possibbli issa qed isir, Fil-fatt da Lulju ħareġ li huwa l-iktar xahar sħun li hemm u wkoll rajna l-isforzi li qed isiru kemm bħala sħab soċjali u issa qed naraw 'il quddiem ġif bħala Gvern u sħab soċjali flimkien fi djalogu soċjali u konsultazzjoni naraw kif nilqgħu għal da li jsir issa jew għas-sajf li ġej jew għas-sajf ta' wara kemm miżuri issa immedjati kif ukoll il-pjanijiet fit-tul biex inkomplu biex insaħħu d-distribuzzjoni u biex dak li ġara ma jerġax isir. Però għandna commitment qawwi min-naħa tal-Gvern li ħa jkompli jinvesti fid-distribuzzjoni, fil-ġenerazzjoni u fis-settur tal-enerġija kollha, mhux biss dak tad-dawl, għax inti għandek il-problema tas-sħana, il-problema tal-baħar, l-affarijiet kollha li qed iseħħu. U l-Prim Ministru semma wkoll it-twaqqif tal-Awtorità kontra t-tibdil fil-klima. Intom bħala union kif tarawha din? Narawha pass pożittiv ħafna, it-tibdil tal-klima qiegħed magħna u rridu nkomplu mhux nitkellmu biss imma anki individwalment u bħala soċjetà nibdew li naraw li t-tibdil kif l-impatt li ħa jkun hemm u kif nistgħu nimmitigaw dak it-tibdil li qed isir dak l-impatt li jkun hemm. Fil-fatt bħala Joggers Union aħna tkellimna wkoll apparti t-tibdil fil-klima, Tkellimna wkoll dwar l-ESGs u tkellimna wkoll dwar is-Social Development Goals li dawn għandhom ikunu inkorporati għax kollha aħna committed bħala Malta biex nilħqu dawn il-diversi goals u diversi targets kemm soċjali, kemm sostenibbli kif ukoll ekonomiċi biex ikollna soċjetà aħjar minn dik li għandna. Kienet laqgħa pożittiva ħafna li bdejna naraw l-aspetti kollha kemm minn min iħaddem, kemm mis-soċjetà ċivili kif ukoll ir-rappreżentanti tal-ħaddiema biex naraw li dak li sar ma jerġax isir. Issa l-investiment li jrid isir, però kulħadd irid ikun sinkronizzat, kulħadd irid ikun vuċi waħda, linja waħda biex kulħadd jiġbed il-biċċa tiegħu. Iddiskutejna wkoll il-kumpens li għandha jingħata u tkellimna dwar li għandu jkun kumpens li jittargetja 'l dawk in-nies li tilfu mhux ikun hekk cross the board u li għadha qed tinħadem il-formola tiegħu biex jaraw l-impatt li kien hemm però kien hemm konverġenza sħiħa bejn il-Gvern u l-isħab soċjali li għandu jingħata kumpens lil min bata jew kellu xi telfiet ta' prodotti jew ħsarat fl-appliances tiegħu. Grazzi ħafna.